אה! יעצט קען מען רעדן מיט די רב. וואס קוקט די רב אזוי? וואס? קוק ווי צו מ'האט דיך א צייט איז געגאנגען א פלאטשיג היט אדער א הויעך היט. ס'איז גוט געווען. וואס דיין שאלה געבעט?
מיין שאלה איז אזוי, איך האב דא בנוגעי שלחמנות, איך וויל די רב זאל מכשיר זיין מיין שלחמנות, דאס איז כשר לכל הדעות אדער א מורא'דיגע גוטע טרינק דאס? איין מינוט, האסט דא בארביקיו סאוס?
מ'דארף עס קענען עסן בו ביום.

און נאך איין שאלה האב איך. מאך עס שנעל ווייל איך יאג זיך. כ'האב נישט דאס געמיינט, כ'מיין פשוט געמיינט. איך ווייס עס איך פארשטיי סאו איך טריי די בעסטע וואס איך קען, כ'וויל מקיים זיין מצוות מתנות לאביונים, נישט לכתחילה נישט בדיעבד, מהדרין מן המהדרין. בו ביום געבט פאר צוויי עניים געלט זאלן קענען קויפן עסן. אה, סאו איך לייג פאר מיין רעכטע טאש, מיין לינקע טאש האב איך געגעבן פאר צוויי עניים. קענסט לייגן איין טאש. ווי טרעף איך א עני?
גיי זוך א עני. איך ווייס היינט ווער ס'האט יא, דער האט א זומער הויז, יענער דרייווט א קעדי, לאמיר זאגן איך האב געגעבן פאר משביע. משביע?
מהדרין מן המהדרין.
כאב, כאב, כ'העל דיר שוין געבן. איין מינוט, כ'דארף עפעס וויכטיג מסדר זיין. יא, יא, כ'העל דיר שוין געבן משלוח מנות. קודם לאמיר געבן פאר משביע.

שיטות לייכט פאר מויל. קען מען כאפן א שטיקל טארט? אוודאי אוודאי. ס'דא זאכן וואס אונז קויף מיר, ס'דא זאכן וואס באקומען מיר פון כל מיני סאורסעס, אמאל איז עס א נדבה פון א פארמער, אמאל איז עס א נדבה פון א קאמפאני, יעצט האמיר באקומען פון צוויי אנדערע פלעצער זייער אסאך פראדוס וואס געווענדליך באקומט מען נישט, מענטשן זענען צוגעוואוינט ביי ר' חלקיה דא נאר צוויבל מיט קארטאפל, היינט איז דא שיין בענענעס, די שיינע איגערקעס, יענץ איז בענענעס, די אנדערע איז איגערקעס, די שיינע איגערקע איז געקומען אין א אין א פלעסטיק, דאס איז פשוטע טאמעיטאס, פלאם טאמעיטאס. פון ווי קומט אזאנס?
ס'דא פארשידענע פוד בענקס, א פוד בענק איז א א טשעריטי, א גויאישע טשעריטי, און זיי האבן סאורסעס, אסאך מאל איז עס רעגירונג סאורסעס, אסאך מאל איז עס נדבות, למשל א פארמער האט קארטאפל, און ער האלט שוין ביים סוף און ער וויל שוין פארמאכן דעם סיזען, געט ער עס א דאנעיט, אז ס'קומט פאר א יום טוב, למשל פאר פסח, ווי באקומט מען קארטאפל, ס'דא די איין מענטש וואס האט די רעכט צו ברענגען אלע איידעהאו פאטעיטאס קיין ניו יארק, ער ברענגט עס מיט די טרעין, איינער וואס קויפט אסאך, אונז קויפן טרעילער לאודס, קען גיין צו אים דירעקט, א גראסערי מאן קען נישט גיין צו אים דירעקט.

זיי קענען נעמען פֿיר דעליוועריס אויף אמאל און זיי שיקן דאס אאוט, טראגן דאס אן צו היימישע מענטשן אינדערהיים. ווען מ'הייבט אן די בעג לייגט מען אריין אזא קעיס, דאס איז א קעיס וועיפערס מיט איידעכער איידערס העכערשער זיך אויס באקומען אן ארדער וואו אן אייוועלט. דערין לייגט מען אריין דריי פעקלעך בענענעס, צוויי סעלערי, דא איז די עיקר קיסט, טענדזשערינס, קענטעלאופ, און מ'פארשפארט עס. און דער איז שוין א פיקאפ מענטש, דער ווייסט ער קען נעמען ביז פֿיר צו דעליווערן. קען איי דרייוו איט?

מענטשן האבן א וויש ליסט אויף עמעזאן און וואלמארט, און מענטשן האלטן אין איין שיקן, און ס'באקומען נדבות בערך צוואנציג דרייסיג אזעלכע זעק א וואך, לעצטנס פון מענטשן וואס גייען אויף אונזער וויש ליסט און זעהן אז מ'קען מנדב זיין רייז, שיקן זיי אזעלכע פעקלעך רייז. סאו די יעצטיגע חלוקה איז. דאס איז פאר נאמבער טען פעמיליס, ס'האט א משפחה א טאטע מאמע מיט אכט קינדער, און דאס איז די צווייטע בעג. ס'גייט נאך קומען אפאר מאל נאך דעם, אונז פלעג מיר האבן א גרויסע וועירהאוז, אבער זייט זיי האבן זיך שטארק משדך געווען קילי מיט דארדעש, דארף מען נישט קיין וועירהאוז, ווייל ס'נעמט נאו טיים ווי אזעלכע פעלעטס ווערן גארנישט, יא, אונז זעמיר פריער געווען, איך האב נישט געקענט דא זעהן די קאר ווייל ס'איז געווען אזוי הויעך די פעלעט, יא, און דא קוק וואס ס'האלט שוין אונטן, וואס איז געשעהן?

די נקודה איז אז אונז וויל מיר ווי ווייניגער לעיבער, סאו אסאך מאל באקום איך א נדבה און ער זאגט מיר ס'איז באלק, איך קען נישט, איך האב נישט אזויפיל ארבעט, ס'נעמט אויך אסאך צייט, למשל די איגערקעס, ווען מ'האט מיר געזאגט אז ס'קומט, האב איך געמיינט אז ס'וועט קומען די, מ'האט מיר געזאגט גערעפט, האב איך געמיינט ס'וועט קומען אפאר אויף א טרעי,

ברוך השם א גרויסע מזוזה. דאס איז די מזבח אויף בארא פארק, און דאס איז דא די קאסובער רבי צוזאמען מיט הרב טירנאווער פון שומר שבת מיט הרב פרידלענדער וואס די הכשר האבן עס דא ארויף געלייגט. ווי לאנג צוריק? איך מיין ס'איז געווען עיין ו.

קענסט דא זעהן די טשיקן איז שוין ארויפגעלייגט, סאו די איידיע איז, אונז האב נישט געדארפט דא גארנישט אריינלייגן, איך האב אויפגעקומען מיט א איידיע אז מען דארף קענען מאכן גרינג נאכטמאל אן א גרויסע סאפיסטיקעיטעד קיטשען, אונזער פלעטבוש לאקעישאן האט א גאנצע קיטשען מיט די גאנצע פאראדע, אסאך מאל מאכט מען דא מער סאפער אן גארנישט, נאר אויף די אלע סלאו קוקערס. אז מען דארף זאכן אויף א פייער האמער די וואס מען גייט צו א ברית און מען מאכט אביסל אייער שפייז און אזעלכע פייערס יא אזוי ווי דענס יא קענסט עס אויפהייבן יא דעס דעם מיינטסטו יא דעם שבת די פיש פאר די פיש דארף מען זאל באבלען גוט לייגט מען אריין די אבער יעדע נאכטמאל האט פֿיר הייסע זאכן די זופ. די מעין וואס באשטייט פון דריי, די מעין די וואס איז די פראוטין, די סטארטש, די וועדזשטעבל, נאכדעם איז אבער דא א וועדזשטעבל סעלעד אויף אנצוהייבן, ס'איז דא א ברויט, עס איז פאר די זופ יא, נאכדעם איז דא דיזערט נאך די זופ יא, ס'הייסט נאך די זופ און פלייש איז דא אביסל יו נאו מעלאן, האסט געזען אינדרויסן מעלאן נעמט מען אפאר, מען שניידט עס אויף, דאס געבט מען פאר נאכטמאל, אזוי האט זיך משביע אנגעפאנגען. פשוט און אכטמאל, אלע פארקער וואס איז דא איז צוגעקומען מיט די צייט, אין ניסן תשס א, די איידיע איז געווען, ווי קען א מענטש אין בארא פארק האבן א נאכטמאל, עס איז דא אזויפיל מענטשן וואס דרייען זיך האבן נישט צו עסן, מענטשן וואס קומען דא צו עס איז א משולח צו עס איז סתם א לאקעל וואס האט נישט ווי צו עסן, האט מען געמאכט איינמאל א טאג נאכטמאל, דאס וועט זיין די זאך, דאס איז די שווערסטע, די טייערסטע כלי, אונז האב מיר נישט געוואוסט דעמאלטס אז וואס איז טאקע די שווערסטע איז אויך די שווערסטע צו מאכן, וואס טייטש נישט נאר די געלט, דאס איז די טייערסטע מאכל וואס איז דא נעבן די פלייש און די זאך, משגיח, ארבעטער, יעדער וויל ארבעטן ניין טו פייוו, אז דו גייסט נאכטמאל הייבסט ערשט אן פייוו און די ענדיגסט שפעט ביינאכט ניין אזייגער, נאכדעם איז דא נאך א זאך, אונז זעמיר אפן יעצט בעיקר זייער שטארק שבת און יום טוב, שטעל דיך פאר וויאזוי באקומען א משגיח פירעם. אדער איך באקום א משגיח פאר פסח, דאס איז מורא'דיג אסאך געלט, פשוט ווייל דאס איז. הער צו, ווען איך בין א בחור, קענסטו מיר צאלן אכט הונדרעט מיליאן דאלאר, קענסט מיר מאכן רייכער ווי אילאן מאסק, איך קום נישט אראפ דא. איך וואלט געזיצן אויף די מאביל, וואס זוך איך דא? דו זאגסט א פאפיר אמת? יא, און אפילו א יונגערמאן. יא.
יעצט כ'וועל זאגן אזוי, די ערשטע צוויי יאר מ'האט געמאכט סעודת שבת בין איך געקומען יעדע שבת. מיט מיינע קינדער און אונז האבן דא געגעסן, חוץ דעם איז געווען א משגיח וואס טייטש איך בין געקומען זען זאל קלאפן זען זאל איך און כ'וועל זאגן אזוי ס'איז געווען זייער שיין, עס האט שיין זומער ווינטער שניי רעגן האמער געדארפט קומען אהער יא, סאו שטעל דיך פאר א שפעטע פרייטאג צונאכטס אין די זומער אדער א אנדערע מין פרייטאג צונאכטס אין. אין די ווינטער ווען ס'איז דא א שניי אונז האבן געדארפט דא זיין די ערשטע מאל זעמער געווען אפן אלע ימים טובים די ערשטע ערשטע מאל וואס האבן געזען משביע עפענט זיך אויף און ס'איז דא אט די מער דא מענטשן וואס קומען האבן מיר געהאט אקעי לאמיר זיין אפן יום טוב ארויסגעשיקט א בריוו צו אלע מענטשן וואס האבן געגעבן גרעסערע געלטער אין די ערשטע יאר צוויי אז מען וויל דאס טון און וויפיל אונז קלער מען ס'גייט קאסטן צו קומען א איד און געזאגט איך נעם אלעס. איך געהערט מען וויל עס מאכן איך קום אהן די ערשטע יאר, די ערשטע יאר געברענגט א טשעק ער נעמט אלעס, ס'דא עשירים זיי גייען קיינמאל נישט דארפן פון משביע, ער ס'נישט אזוי ווי ס'פארט פון קאווע פון בית מדרש ער נעמט אמאל אויך ער גייט קיינמאל נישט דארפן גארנישט, די סארט איידיע אז ס'נישט א חסד של אמת. אין א געוויסע וועג א חסד של אמת, ס'נישט נאר חסד של אמת. און איר מסביר דיך דא אלע עלעמענטן, מענטשן האבן אסאך מאל ליב, אקעי, דער מענטש, א מענטש אין מיין בית מדרש, איך וואלט זיך אפילו משדך געווען מיט אים, יעצט איז ער אין א שטיקל צרה, לאמיך אים ארויסהעלפן, אפילו די מענטשן וואס קומען דא, זענען אלעס צובראכענע מענטשן, זענען נישט, די זענען מענטשן ארויסגעפאלן, מענטשן וואס זענען נישט אין די מעינסטריעם אזוי, איך רעד ב. ווי מען זאגט, קיינער קוקט זיי נישט אן, מענטשן וואס זענען. אליינס אויפן וועלט ווי שטיינער, צובראכן, זייער העמעדער זענען ווייסע העמעדער בה צו שווארץ וועגן ס'איז נישט אויסגעוואשן געווארן שוין לאנג, ממש מענטשן קומען דא עסן, ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט מיט די מענטשן. א איד האט מיר פארציילט,
דער נאוואמינסקער רבי זכרונו לברכה האט אים גערופן צום סדר, זאג, פארשטייט זיך נישט געווען דא, איז געגאנגען צו נאוועמינסקער רבי, זאגט ער, קען איי גאו טו נאוועמינסקער רבי פאר חול המועד, דעטס וויי איי קאם היער פאר חול המועד, איינע פון די צייטן ס'איז די ביזיעסטע משביע איז חול המועד, כ'וועל זאגן, כ'האב אמאל געזען דא א אידענע, א אלטע, קען זאגן, כ'קען נישט די מענטש, כ'ווייס נישט, אבער פון זען, לאמיר זאגן א אלטע רוסישע אידענע, א פרומע, ערליכע, האט זיך געמאכט א חשבון זי קען נישט כשר'ן איר הויז, זי איז נישט עפעס א גרויסע מסוגלת, האט זיך געקויפט אביסל קענס, זי האט עסן קאלטע עסן, זי האט מער ווייניגער, ווען ס'איז שוין געקומען די ערשטע טאג חול המועד, שוין געלעכצט פאר עפעס א שטיקל פרישע עסן, עפעס זי האט שוין אפאר טעג נישט געגעסן, זי איז שוין געווען דא פארן עפענען ביי די טיר, איך קוק אן די פרוי מיט א וואקער, איך ווייס זי וואוינט א מייל אוועק פון דא, זי האט זיך אזוי געשלעפט, איך טראכט צו מיר וואס איז דאס? זיך געגעסן נעכטן וואס עס איז נאר די ביסל ווארעמקייט אויף א פלעינע יום טוב אביסל סאמטינג ספעשל איז ס'איז נישט צו באגרייפן ווי ס'מאכט אויס פאר די מענטשן. זייער אסאך מענטשן קענען משביע אלס א סופ קיטשן, א פאלקס קיטשן. איך בין אנגעקומען דא, מען האט געזען וואס דא גייט פאר, ווי ס'פארן ארויס, ס'קומען, ס'גיין ס'טוט זיך, חלוקות און דרעמעס, און מען רעדט דא פון טויזענטער, נישט קיין הונדערטער. וויאזוי ביסטו אנגעקומען? פון עפענען א פאלקס קיך ביזן אנהויבן מאכן אזאלכע גרויסע חלוקות. די ערשטע זאך וואס האט גענומען צוואַנציק יאר, ס'איז גייט יעצט ראש חודש ניסן תשפ ה וועט זיין צוואַנציק יאר. די גרויסע די בילדער פון די אלע רבנים איז געווען צוואַנציק יאר צוריק? צוואַנציק יאר צוריק אויף די לאקעישאן אויף פערצענטע עוועניו, די ערשטע קארפארעישאן איז נישט געהייסן מסביר, ס'האט געהייסן פלעין בית התבשיל סופ קיטשען, אזוי האט מען אריינגעלייגט. מיין ידיד ר' מרדכי מאנדלבוים, ער איז געווען די גאנצע זאך, ער איז נאך אלץ, אבער דעמאלטס האט זיך עס אנגעהויבן, ער האט אריינגעלייגט די ערשטע געלט צו עפענען די קארפארעישאן, צו רענטן די פלאץ, די ערשטע נאכט איז געווען אכט מענטשן. אונזער איידיע איז געווען מיט מרדכי דעמאלטס איז געווען אז וואס זאל קאסטן א נאכט צו זיין אפן, לאמיר זאגן טויזנט דאלער, עס איז נישט דא דרײַ הונדערט גוטע אידן אין בארא פארק וואס קענען געבן טויזנט דאלער, מיט די צייט האט מען אנגעהויבן צו סערוון בערך הונדערט מענטשן א נאכט נאר אין די בארא פארקער לאקאל, מער און מער ס'האט זיך גערוקט זאכן, מ'האט געעפנט נאך פלעצער, ס'טייטש דאס איז געווען למספרם טו טאוזענד און פייוו, סוף טו טאוזענד און ניין אנהייב טו טאוזענד און טען האט מען געעפנט אין פלעטבוש און אין קווינס. איינע פון די זאכן ווען מען הייבט אן יעדע סוף וואך האט זיך אויסגעשטעלט ווי דא איז געבליבן די נאכט אפאר אביסל רייז די נאכט איז געבליבן אביסל לאקשן די וואך איז געבליבן אביסל טשיקן סוף וואך ווער ס'האט געוואלט האט מען עס אויסגעגעבן אמאל האט נאך די קעכער געהאט אביסל איבעריגע צוויבל אביסל איבעריגע סקוואש שטאטעלעך פאר די מענטשן וואס זענען געקומען אויב זיי האבן געוואלט האט מען עס געגעבן שטאטעלעך שטאטעלעך האט אנגעהויבן צו ווערן אויך וואס אונז רופן מיר היינט, ס'איז דא סופ קיטשען דאס הייסט וועסט נאכטמאל, און ס'איז דא פוד פענטרי ווי מען געט רויע פראדוקטן, דאס איז די אלע זאכן וואס דו זעסט דא, טונא, מעיאנעיז, לאקשן, יו נאו, גראנאלא, קרעקערס, קארן פלעקס, גרעיפ דזשוס, יא, סאו א משפחה איז זייער שווער פאר א מאמע צו זאגן פאר איר קינדער קום גיי מיר היינט נאכט עסן אין משביע, איז האט זיך אויסגעשטעלט אז ס'איז דא א שטארקע דימענד פון משפחות, בעיסיקלי מאמעס מיט קינדער וואס וואלטן געוואלט רויע עסן צו עסן אינדערהיים. שטאטעלעך האבן דאס געטון מער און מער, מ'האט דאס נאר געטון פאר איינמאל א וואך, נאכטמאל איז יעדע נאכט, דאס איז נאר איינמאל א וואך. דאס איז די סטעפ וואס איז געווארן אפיציעל, ס'דא אפאר שולן וואו מ'קען קומען איינמאל א וואך אויפפיקן רויע זאכן. מיט די צייט האט מען עס געמאכט עלעקטראניקלי, אז מ'מאכט עס עלעקטראניקלי געט יעדער זיין פאון נומבער,

וואס איז דא געווען איז נישט געווען פון די ישיבה זאכן, דאס איז נישט געווען די רעגירונג זאכן, נאך פסח האט מען אונז דא געטיילט נאכטמאל, האבן מיר גענומען אלע רעסטראנטס אין די געגנט און זיי האבן געקאכט פאר משביע, ס'איז געווען נעכט וואס אונז האבן מיר דא אויסגעטיילט צוויי טויזנט נאכטמאל'ס, און ס'איז געווען אלעס פון נדבות, מענטשן מיינען קאוויד די רעגירונג, ניין ניין ניין, דאס איז מענטשן, אונז האבן געשאפט געלט בעיקר זייער שטארק אנליין, ווייל מ'האט נישט געקענט ארום גיין, נישט געקענט אלעס, און כ'געדענק זאגן פאר מיין בארד דא די משביע פאר פסח, אונז גיימער אלעס אויסגעבן וואס אונז האמער ביז פסח, און מיר זעהן צו מיר מאכן מיר אויף נאך פסח. לאמיר צוריק גיין ווי אונז האמער געהאלטן די, מיט די, וואס איז געשעהן מיט די, מיט די, וואס איך רוף די פענטרי חלק, די רויע עסן חלק, מ'האט דעמאלטס אנגעהויבן אז זעהן אז ס'טויג נישט אז יעדער דארף ווארטן אויף ליין, מען האט געמאכט אן אפוינטמענט סיסטעם, אפוינטמענט סיסטעם איז אז מען שיקט א טעקסט מעסעדזש און פרעגט ווען קען איך קומען, און ס'ענטפערט, מען פרעגט ווען קען איך, ס'געט איר אזוי, ס'זאגט איר ווען איז די נעקסטע אפוינטמענט, זייער אזא אינטערעסאנטע ראובאט וואס האלט אין איין ענטפערן, דאס וועט נאך קאוויד? דאס האט זיך אנגעהויבן ביי קאוויד, ביי קאוויד אז כדי ס'זאל נישט זיין די לאנגע ליינס, איך געדענק מענטשן פלעגן אמאל קומען און ווערטלען, אה, איך זע שוין נישט די לאנגע ליין, זיי וואלסטו וויסן איך האב היינט געסערווט די זעלבע סאך מענטשן ווי די לאנגע ליין, נאר ס'איז ווייל ס'איז געווען יעדער איינער געהאט א פינף מינוטיגע אפוינטמענט, יא אז איך לייג פינף מענטשן אויף פינף מינוט און איך טיילעס אויס א גאנצן טאג און יעדער ווייסט ווען צו קומען דארף מען נישט איבערקערן די גאנצע גאס. מיט די צייט, ביי נאו, געבן מיר אונז אויס בערך טויזנט משפחות א וואך אויף יעדע לאקעישן קומען אויפפיקן עסן.

זייער אסאך זאכן איז רענדאם, סאטש אפילו א היימישע קאמפאני האט אפאר ברענדס, האט אפאר זאכן, דא זאכן וואס איז א היימישע הכשר, זאכן וואס איז נישט א היימישע הכשר, ס'איז דא וואס אונז באקומען פון די רעגירונג, זאכן וואס באקומען דאס הייסט סאיז גאווערמענט קאמאדעטי סורפלאסעס, יא ווען אונז באקומען אזעלכע סארט זאכן איז דא פון דעם זאכן, ס'קען זיין הונדערט פראצענט כשר, לאמיר זאגן כח האשם שוין געמענטשענט. שווארצע בונדלעך אדער לינזן, אפילו עס איז הונדערט פראצענט כשר, א היימישע מענטש איז נישט אינטערעסירט אין דעם, א מענטש וואס וויל האבן נאר די היימישע זאכן. ס'איז אזוי ווי דו טייערסט אויס פאמפקינס, אט אזוי, קיינער גייט עס נישט עסן. קיינער גייט עס נישט עסן, אט אזוי, מ'דארף וויסן וואס צו געבן, איז האמער אונז א זאך דא, אונז רופט מען עס אום עס ווי א ספעשל כשר, ס'טייטש אלעס איז דאך דא כשר, אבער ס'דא זאכן מענטשן דארפן די זאכן, די היימישע זאכן, איז דא עקסטערע פאר שעה, אפאר מאל א וואך וואס מ'קומט פאר דעם, נאכדעם איז דא. וואס דאס איז די מערסטע פאפולער, און דאס איז די דאור דעש, וואס איז געשען? עט סאם פוינט אין קאוויד האבן מיר באקומען א קאל פון דאור דעש, דאור דעש איז א גרויסע אינטערנעשענעל קאמפאני, זיי ווילן אונז געבן פרי דעליוועריס, און עס איז געווען מורא די אינטערסאנטע זאך, איך קען אריין גיין אין א לאנגע מעשה פון השגחה פרטית וויאזוי דאס איז געשען, אבער די מעשה איז געווען אזוי, אין יענע צייט איז געווען אסאך רעגירונג עסנווארג, עגעין, נישט די זעלבע זאך וואס מען זעהט פון די ישיבות, ס'איז געווען דעמאלטס אנדערע זאכן, ס'איז געווען אסאך פרישע פרוכט עוועילעבל, און ס'איז נישט געווען אזוי, די עולם האט נישט געקומען אזוי ווי כ'מיין מ'קען הנאה האבן פון, האב איך געטראכט מ'דארף מאכן דעליוועריס, עז כ'האב געסטראגלט מאכן די דעליוועריס און געטרייט יעדע נאכט מאכן דעליוועריס ווען ס'איז נישטא קיין טרעפיק, פונקט קויף איך מיך א קאל פון דאור דעש אז זיי ווילן עס מאכן פרי דעליווערי, ס'איז געסאונדט נישט גלויבליך. לאנג סטארי שארט, די ערשטע פסח ווען ס'מיר געארבעט מיט דארדעש האבן זיי אונז פארציילט א סוד, איך האב מורא איך פארצייל דעם סוד פאר צופיל מענטשן, דו האסט דאך א גרויסע ליסענערשיפ, סאו אונז האבן געהאט דרייסיג טויזענט דעליוועריס אין די צוויי וואכן פאר פסח, זיי האבן געזאגט אז אלע נעשאנעל קאמפאניס אזוי ווי וואלמארט, טשיק-פיל-עי, די אלע וואס מאכן אסאך דארדעש, זעמער אונז געווען מיט די טאפ טען. Wow!
יא, די.
רבותי, ס'דא א אידישע פאלק. איז אזוי, וואס געשעהט אבער ווען מ'מאכט דעליוועריס, קומט אויס אזוי, אונז האמיר צוגעוואוינט א היימישע גראסערי, האט א מענטש, מ'לייגט אים ארויף אויפן ביציקל אסאך באקסעס, ער טראגט עס אפ און פארטיג. דא גייט עס אביסל אנדערש, ווייל זיי זענען צוגעוואוינט מער צו טראגן טעיק אוט, סאו ביי זיי איז די לימיט טווענטי פייוו פאונדס, מער ווי טווענטי פייוו פאונדס. געגעסן צוויי, ווען ס'איז געווען פאר פרי איז אונז געווען אביסל גרינגער ווייל מ'האט נישט געהאט אזוי מקפיד זיין, יעצט יעצט באצאלן מיר פאר דארדעש א נאט פאר פראפיט רעיט, כ'האב זיך געמאכט א חשבון ס'איז דא פיק אפ אז מ'דארף טויזנט משפחות זאלן אויפפיקן פאר פאר פסח עפעס, נאר די קאארדינעישאן פון אלע בלאקס וואס מ'גייט צומאכן און פון אלע מענטשן וואס מ'דארף האבן און אלע ארבעטער זאלן אריינלייגן די זאכן אין די קאר און מ'גייט דא דורכפארן און די אלע זאכן קאסט מער געלט ווי די מאכן פשוט דעליווערי. און איינע פון די זאכן וואס דאס העלפט די דאור דעש איז אז טאמער אונז האמיר באקומען אמאל א קאמפאני האט געהאט געשניטענע דעלי וואס עס קומט אין די סטארס כ'האב פיר טעג דערויף כ'האב א גאנצע טרעילער נאו פראבלעם ברענג עס אהער אין איין מינוט איז געווען אויסגעטיילט אין גאנצע צו אלע משפחות כ'האב געהאט איין יאר עפעס א איינע פון די מצה בעקעריס א היימישע מצה בעקערי דריי טעג פאר פסח קאלט ער מיך אן ער איז מיר גרייט צו געבן פאר א שיבוש ממש לעצטע מינוט כ'האב נישט געוויסט פארדעם. אזא מין ש ס, יא קענסט באצאלן עס צוויי דריי חדשים ס'איז פיין, אקעי? וויאזוי טיילט מען עס יעצט אויס? אין נאו טיים איז האט זיך ארום געדרייט ווערטלעך אין בארא פארק, איך זע דא גוים מיט מארעסייקלס מיט באקסעס מצה, וואס גייט דא פאר? יא, דאס איז געווען. מענטשן האבן געמיינט אז גוים קומען נעמען פון משביע. יא יא, גראדע איך האב געהאט די וואך שבת, דאס איז דאס א מורא'דיגע מעשה, די וואך שבת, נאך געווען אוט אוו טאון, קומט צו מיר צו א איד און ער זאגט מיר, לאמיך דיך עפעס פרעגן, וואס איז די אלעס, איך זע אלעמאל טוט זיך פאר משביע, זאג איך, פאר ביי קאווע איז געווען טאקע, אבער יעצט האסטו עפעס אינפא, ניין איך זע, זאג איך, דאס זענען מענטשן וואס דעליווערן, איך האב א גאנצע צייט אדער מען פאקט אדער מען דעליווערט, איז דער מענטש וואקט אוועק מיט א בעג, ער טראגט עס צו זיין קאר, צו זיין מאטארסייקל, זאגט ער, יא איך מוז דיך איבערבעטן. איך פארציילט פאר מענטשן אז דו טיילסט אלע זאכן אוועק און דו זאגסט סתם און איך בין דארט געווען איך בין אדורך געגאנגען איך האב געזען איך האב נישט געוואלט זאגן איך האב געכאפט א קליפ איך האב עס ארום געשיקט און צו זיי איך בעט דיך איבער ס'איז געשען צו מיר דעם שבת איך וועל דיר זאגן א זיסע זאך וואס איז געשען דעם מאנטאג נאכט אונז האבן באקומען. חלב ישראל רעוויאליס דאנעיטעד א קאמפאני געהאט איבריגע דרײַ הונדערט קעיסעס פראזען רעוויאלי מילכיגע וואס איז געווען באלק יא אבער די משפחות וואס האבן מער ווי צוועלף האב איך בערך אזויפיל יעצט צוועלף נפשות אר מאר האב איך בערך צוויי הונדערט פֿופֿציק אין די געגענט סאו ווי די טראק איז דא אנגעקומען האבן זיי פריש אריינגעלייגט אין פריזער, גלייך געקאלט דארדעש און גלייך אויסגעטיילט, ס'האט אפילו נישט געסטאפט דא, ס'איז. אסאך מאל קען עס זיין רענדאמלי אנקומען ווייל יעצט האב איך געהאט א. יעצט האב איך געהאט.
סאו מיין קוועשאן איז אויכעט, וואס באקומסטו פון די רעגירונג און וואס נישט? אלעמאל ארבעט איך אזוי ווי פארקערט. אונז זעמער גרייט צו קויפן אלעס. אבער פונקט ווי אונז זעמער דארפן פאר דעם שנארן, איז די וועג פון שנארן איז, שנארן פון קאמפאניס, שנארן פון די רעגירונג. די רעגירונג איז זייער רענדאם. די רעגירונג געט נישט געפילטע פיש. די רעגירונג געט נישט, ווי מ'זאגט, ווען מענטשן פארשטייען, דארף מען אויך פארשטיין ווען מ'זאגט רעגירונג, וואס מיינט רעגירונג? זייער אסאך זאכן, יעצט איז אין די נייעס שטארק טרעיד ווארס מיט טעריפס. ווען איין מדינה וויל אפטון אמעריקע פארן מאכן טעריפס, די ערשטע זאך וואס מען טוט איז מען גייט און מען סטראשעט אז מען וועט נישט ארייננעמען דיינע פארמד גודס, דיינע וועט גיין צו עפעס רעד זאכן וואס מען וואקסן אין רעד סטעיטס און מען וועט זיי אפטוהן און מען וועט זיי נישט אזוי וועט עס ציפן שטארק פאר די ווייט האוז אזא אלעמאל איז דאס די די וועג וויאזוי דאס ארבעט, וואס טוט די ווייט האוז אין אזא פאל? מען קויפט אלעס אויס, וואס טוט ער מיט דעם סחורה? קאלט ער די מיליטער, דו ווילסט אפשר אביסל סחורה? אה. די קאלטער נאך דעם סקולס, דו ווילסט אפשר זיך אויפהערן מיט קאלטער אויף סופ קיטשענס, יעצט ווילסטו עפעס, עס איז דא אזא דיסטריביושען סיסטעם פון זאכן וואס די רעגירונג קויפט, אבער עס איז רענדאם, אמאל איז עס לינזן און אמאל איז עס, עס קען זיין די פאניסטע זאכן, און אמאל קען עס זיין די טייערסטע זאכן און עס האט פשוט נישט קיין גוטע הכשר, אמאל איז עס, איך געדענק איינמאל. ס'זעט אויס ווי אין א ישיבה קאך פאר פסח ווי יעדער ברענגט זייער זאך. אט אזוי, ממש אזוי. ס'איז, איך האב איינמאל געהאט זייער זיס. טייערע פלאמען, עפעס אזוי ווי וואס קומט פון די רעגירונג טייערע פלאמען, וואס איז די פארמער האט מען יעצט אנגעזעצט ווייל אין פראנקרייך וואו ס'פלעגט ווערן דעליווערט האבן זיי די סטראשע ארויסגעקומען דאס און אמאל קומט אן באבקעס און אמאל קומט אן למשל טייערע זאכן למשל מ'קען אמאל באקומען פון די רעגירונג קענד סעמען, קענד סעמען איז א טייערע פראדוקט, גייסט אין סטאר איין קען קען קאסטן דריי פיר דאלער און איך קען באקומען פון דעם ברייווע, כ'האב גארנישט צוטון מיט דעם. פארוואס? ווייל ס'האט נישט די לאקעל הכשרים וואס סאו ס'איז גוט, ס'איז כשר, איך קען עס האלטן צו געבן פאר אנדערע פאר היימישע מענטשן, איז כמעט אלע געלט וואס אונז טרייען מיר צו רעיזן איז פאר די היימישער עולם, די היימישער עולם דארף היימישע פראדאקטס, יענץ איז זייער שווער צו באקומען פון רעגירונג, די היימישער עולם וויל אונז זאל מיר סערוון שבת, יום טוב, פורים, פסח, די סארט זאכן איז נישט דא פון רעגירונג, ס'נישט דא רעגירונג כשר לפסח, ס'מאכט זיך זאכן וואס איז. רעגירונג זאכן איז זייער רענדאם און אויך למשל אז איך זאל זאגן פאר רעגירונג אין די געגנט פון פסח איז זייער געשמאק קארטאפל דער עולם האט ליב קארטאפל פאר זיי איז קליינע קארטאפל וואס מען נוצט צו גרילן און סוויט פאטעיטא די זעלבע זאך ס'איז קארטאפל ס'איז אין די זעלבע פעמילי איז מען קען אפילו נישט באשטעלן דעמאלטס זאגט מען פאר מענטשן אה דו טוסט פאר די רעגירונג שיק מיר אריין אפאר טרעילערס ווייל ס'וועט ארונקומען זאכן וואס קיינער וועט נישט אויפפיקן.

זיי פרעגן אויס פאר צוויי טויזנט פעמיליס דא אין בארא פארק אליינס וואס איז, מענטשן ווייסן עס נישט און זיי דיפענדן אויף מורא'דיג א שייך אויף אונזערע נדבות. אונזער איידיע איז, מיט די העלפ פונעם עולם קען מען אונז טון אזויפיל מער, אונז דארף מער די העלפ, און מאסט אוו די פלעצער ווי אונז דארף מער די העלפ איז, צו קענען מאכן די הערליכע שבת סעודות, צו קענען מאכן די הערליכע פורים סעודות, צו זיין אפן דורך פסח, דאס איז די צייטן וואס ס'איז נישט דא קיין קיין רעגירונג, ס'איז נישט דא קיין קאמפאניס, מען דארף פשוט הייערן משגיחים און ארבעטערס און קעכערס צו מאכן עס און בא'טעמ'ט אזוי אויסגעשטעלט ווי א היימישע סעודת שבת. שבת סעודה אנגעגרייט.
דאס איז וואו דא דארף מען די מאוסט העלפ. ס'איז די פשוט'סטע און סימפלעסטע צדקה וואס אונזער זיידע אברהם אבינו האט אונז אויסגעלערנט, מען געבט פאר א מענטש צו עסן.
לאמיר גיין אביסל פאקטן דא ארום די וועלט פון עסן. אָרעמקייט, רײַכקייט. די אָרעמסטע לאַנד אין דער וועלט איז בורונדי. דאָס איז אַ לאַנד אין צענטראַל-אַפֿריקע. קרוב צו אַ ביליאָן מענטשן איבער דער וועלט זענען הונגעריק. דאָס מיינט, זיי האָבן נישט גענוג עסן. די לענדער מיט די מערסטע הונגעריגע מענטשן זענען, איינס, די ערשטע איז סאָמאַליע, איינער פֿון די ווילדסטע לענדער אויף דער וועלט, און עס איז אויך, און ס'איז קומט צוליב דעם וואָס עס איז אין פּאָליטישע כאַאָס, אַ סך טעראָריסטישע גרופּעס זענען דאָרטן. דער צווייטער לאַנד איז תימן. וואו עס פארשטייט זיך דארטן איז אויך דא קאנפליקטן, ס'איז דא דארטן די הוטי'ס וואס האבן איבערגענומען די מאכט אין געוויסע געגנטער, נאכדעם קומט אפגאניסטאן, כ'גלייב נישט א חידוש פאר רוב מענטשן, נאכדעם קומט ניידזשיר, אויך א לאנד אין אפריקע. די מערסט געגעסענע מאכל אין די וועלט איז רייז. די לאנד וואו מען עסט די מערסטע לעבעדיגע באשעפענישן איז פארשטייט זיך טשיינע, אונז גייען נישט אויסרעכענען וואס זיי עסן אלץ וויבאלד אונז ווילן נאך ענק זאלן ווייטער קוקן די פרעזענטאציע. איז געווען א מענטש וואס האט געגעסן זיבן און פֿערציק סלייסעס פיצא אין צען מינוט? איך בעט ענק, איך איך לאך נישט ווייל איך וויל לאכן, אבער איך האב נישט קיין ברייער. עס איז געווען איינער וואס האט געגעסן א צוועלף אינטש פיצא אין דרײַ און צוואַנציק סעקונדעס. איך בין נישט מקנא זיין גן עדן. די וועלט'ס גרעסטע פיצא איז געמאכט געווארן אין יאר צוויי טויזנט צוועלף, און ס'איז געווען פֿופֿצן. טויזנט סקווער פיס. די גרעסטע אייז קרעם אין די וועלט האט געוואויגן פֿינף טויזנט פונט און ס'איז געמאכט געווארן אין אנטעריאו קאנאדע. די ווייניגסטע הונגעריגע לענדער אין די וועלט זענען, פינלאנד, איירלאנד, האלאנד, שווייץ, שוועדן, דענמארק, נארוועגיע, דייטשלאנד, עסטרייך, איטאליע. וואס איז די הויפט אורזאך פארוואס זיי זענען די ווייניגסטע הונגעריג דארטן? צוליב ס'דא גוטע אגריקולטור און אזוי אויך איז דא זייער אסאך סאושעל סערוויסעס. די רייכסטע לאנד אין די וועלט איז לוקסעמבורג. איז א קליין לענדל אין אייראפע און די GDP פער קעפערע איז הונדערט און פֿערציק טויזנט דאלער פער מענטש. זייער אסאך פאקטארן פארוואס לענדער זענען רייך איז אדער צוליב דעם וואס ס'איז א קליינע לאנד מיט א קליינע באפעלקערונג אדער צוליב דעם וואס ס'איז דא אסאך נאטירליכע אוצרות, אמעריקע האט זייער אסאך נאטירליכע אוצרות, פארשטייט זיך קאטאר איר גאנצע רייכקייט איז אויכעט צוליב די אויל, קאוועיט איז אויל, אמעריקע האט. עטליכע פאנדאמענטן אויף די עקאנאמיע, ס'איז נישט געשטעלט אויף איין פאול, ס'איז געשטעלט אויף אסאך זאלן. דובאי האט איינגעזען מיט א שיינע פאר יאר צוריק אז די אויל גייט זיך אויסנוצן, ס'האט ער האבן זיי אנגעהויבן צו בויען הויעכע בילדינגס אז זיין טוריזם אז ס'זאל נישט נאר שטיין די עקאנאמיע אויף איין זאך. אמעריקע די זעלבע זאך, ס'איז אמעריקע לכאורה די שטערקסטע אין דעם אז ס'האט צענדליגע צענדליגע זאכן אויף וואס די עקאנאמיע שטייט. די כינעזער פראבלעם איז אז זיי זענען געבעיסט בלויז אויף מענופעקטשורינג און איינמאל דאס קראכט, קראכט עס מיט. די לענגסטע וואס איינער איז אנגעגאנגען אנע עסן איז געווען דרײַ הונדערט צוויי און אַכציק טעג. וויאזוי האט ער געלעבט? ער האט געטרינקן וואסער, ער האט געטרינקן קאפי, ער האט געטרינקן טיי, אזוי אויך האט ער אריינגענומען אסאך ווייטעמין סאפלעמענטס. ער האט פארלוירן צוויי הונדערט זעקס און זיבעציק פונט, אבער ס'איז נישט געגאנגען לאיבוד. דער שווערסטער מענטש אין די וועלט האט געוואויגן פֿערצן הונדערט פונט! ער איז געווען הויעך זעקס פיס און איין אינטש. ער איז געשטארבן אין יאר. נײַנצן הונדערט אַכט און דרײַ און עלטער פון איין און פֿערציק יאר. די שנעלסטע וואס איינער האט נאר אמאל געטרינקן איז געווען א ליטער פון סאודע אין איין פוינט דרײַ סעקונדעס, טוטס עס נישט נאך רבותי. אבער משביע איז די ארט פון ווי ס'קומט ארויס עסן פאר טויזענטע אידישע קינדערלעך.